U nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U jiena ninsab f'Raħal Twelidi, Ħaż-Żabbar, fi Triq in-Newl biex inkunu preċiżi. Qegħdin jien u Daniel kif qed taraw hawnhekk. Llum m'għandux tim. Issa, x'taħsbu li tfisser Triq in-Newl?

Li għamlu, jien għamlu. Zom, ġifiri inti għattejt, jiġi minn xiex, ċaġa tar-raba. Jaħdmu bħal xie suf minnu. Mis-suf, umbat ċiġri. Eh, jaħdmu, eh, eh, jimma u deċem ħafna minn jaħdmu. Jgħamluħ.

Fuq iċ-Ċajna? Mela, tkellmu fuq iċ-Ċajna. Għaj li fuq iċ-Ċajna. Kellu artisti hemm. Eħe. Mela jgħammu niskopri xinu dan new, lanza ħalli fidej Daniel biex b'xi mod jispjegalna xinu new, tlaqna. U minn ħaż-żabbar fi triq in-newl ma stajniex eżatt naqbdu l-kaptu ta' x'inhi newl. U allura ġejna bi pruwa Limiti ta' rabat. Tajjeb, tajjeb. Bikur u ta' rabat. Għedin ma' Antwan ta' newl, ġifiri aħjar minnek mawx minn ifemna. Xinu ta' newl? Mela newl li hija dal-magna l-antika li fija eh, fuq asir l-insiċ, jisiru eh, drapijiet, twapet, per eżempju, għabef l-antik kien hemm l-onnella, kull tip ta' materjal maħdum ta' drab kien ikun isir bin-newl. Mela n-newl huwa il-makkinarju li bih tinseċ il-materjal. Ekku, eżatt, eżatt, eżatt. Ġifri din hawnhekk huwa newl want antik dan newl. Dan n-newl għandu qrib il-200 sena. Ilu eh, għandna seba' ġenerazzjonijiet, jinniġi seba' waħda, u bekk nafu li għandhom mal-200 kellek iktar ukoll ġifieri bħala snin. U inti kemm ilek tagħmel dan ix-xogħol? Jiena bdejt nitgħallem kelli tmien snin u llum għandi wita' ħamsin allura niġieli 43 sena jien. Inti l-ġenerazzjoni ta' wara hekk ma kinitx qed tkompli għal xejn. Ħa ngħid hekk, għandi jiena tlett itfal, għandi ż-żgħir u l-kbira jafu jien żġumma però llum il-ġurnata kulħadd għandu biex ngħidlek it-triq tiegħu. U llum daxxu l-llum biex tagħmlu bħal ħobi daġa diffiċli ħafna. Il-verità kienet li inti kont l-aħħar wieħed f'Malta għaw hemm eh, sinjura jisimha Alda li tagħmel da xogħol, però ma waqafx hemmhekk għad din is-sena ħadd mut. X'għamilt? Jiena differi kien hemm skema tal-Malta Enterprise eh, biex eh, ma telefux snaj antiki. Jiena applika Italja u tħaltu l għandi 13 student qegħdin jitalmu din is-sena. Li żgħar tlieta minn li għandhom 23 U biex nindik aktar waħda anzjana għandha 73 sena. Post ma tajġ dik, eh? Kemm għandha. Isma, u għenu kukola għadohra tal-merill, u xek. Iva, il-merill. Xenuk. Il-merill għenu ħafna eh, biex nġib fondi mill-Europa u anka parti minnek eh, jgħinu n-nikol biex iġibu l-anka turisti għonek biex jaraw kif iżer xol u jisir biex nejtek Tkun għalja tkun għajna kbira ħafna u biex huma jienu nipromovi s-sena tiegħek biex ngħidlek. U għennu ukoll biex terġa' tibda tuża u ma jintremiex is-suf tan ta' Malta. Dik hija importanti ħafna ngħidha li bissa tagħhom irnexxina nġibu fondi mill-Ewropa biex illum għandi jiena biex nitek ma' kanari li ħadem eblidejn li li li jiena ħafna fix-xogħol ta' suf tan biex nabormu u biex il- nispinjah ukoll. U dik kienet ftit informazzjoni dwar in-new li issa suppost illi kulħadd jaf x'inhu. Ara. Kiesaħ. Ara. Kemm kiesaħ. Għaliex? Għax għat li dak li kien għaw jien. Ej, eh, ma mhux jien. Għalih. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.